Kari'a süresi. Süräň ady Kari'a. Kari'a näme? Kyýamat gününiň bir ady. Kyýamat gününiň bir ady. Mun al-Hakka ýa mal-Hakka diýýär. Şol hemmesi näme? Kyýamat gününiň bir atlary. Al-Kari'a diýýär. Mal-Kari'a. Näme ol Kari'a diýýär. Ikinji aýatyna. Birinji el Kariýa diýýär, Kyýamat gününden gorkuzýar Allah Tagala bizi. Kyýamat gününde hatda şu göz öňüňizde sarsmajak, bir dyrnak ýaly daşy näme ýerinden gozganmajak daglaňam nähilek boljagyny, pytyrajagyny aýtýar. Kyýamat gününde, kyýamat gopanda adam oglunyň näme, ol kyýamadyň öňünde durubiljek haly ýok. Şonuň üçin Allatagala näme etdi? Bizi şo zatdan gorkuzmaklyk üçin paçdy entek şo kyýamat gününe näme boljaklaryny aýtmazynyň üç aýatda näme diýýär? El-Kari'a, Mel-Kari'a we ma edrake mel-Kari'a. Üç aýatyny gorkuzyp bolýar. El-Kari'a, Kari'a diýýär. Soňra Mel-Kari'a, bilýäňmi Kari'a näme diýýär? Üçünji aýatynda ýene näme diýýär?

Nähili halatda bolar diýe, çozup gelen, dagynyk gezip ýören kebelekler, çybynlar, çekirtgeler bar-a, şo hala ýeter diýe adamlar. Nirä ýöräp, nirä barýanlaryny bilmezler diýe. Şonuň üçin topar-topar gezýän kebelekleň ýa çekirtkeleň özüni alyp barşyna serediň, nirden gelip, nirä barýanyny hiç kim bilmeýär. Adamlaram şo halatda bolar diýe,

Şowunyň gorkusyndan adamlar göýä näme, daga pytrap gezip ýören kebelekleriň haly ýaly halla gezerler diýýär. Kimiň nirä baryp, nirden gelip ýörenini bilmez diýýär. Hatda bir hadysda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem näme diýýär? Bu hemme kişem ýalaňaç bor diýýär. Gurn bor diýýär. Gurn hem näme? Musulmanyň erkegiň sünnet edeňde aýrylyp zyňylýan eti bar-a, gurn. Şu aýrylmazyndan öň seň şo zadyňa gurul bolýa, sünnetsiz adama gurul diýdi. Şo gurul halynda diriler diýdi. Hemme kişem, Dogaňda nälik, doganymyzyň şo etiň hem gaýdyp geli. Şonda Aýşe enemiz razyýallahu anha näme diýdi? Ýa Resulallah diýdi, hemme kişi ýalaňaç bolsa, aýal erkege, erkek aýala seretmezmi diýende, Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? Eý Aýşe diýdi, o günüň gorkusyndan, o günüň azabyndan her kim öz nebsiniň başagaýlygyndan sebäp bilýär. töweregindäkiň kimdigini hatda özüniň ýalaňaçdygynam bilmezdi. Kel-faraşil mebsus ýa göýä näme pytrap, dagap ýören näme kebelek halynda biri bir ýerik, biri bir ýerik barar, näme edip, näme goýup ýörenlerini, kimiň nirä barýanyny bilmezler diýýär. Wetekunul jibal we daglaram şu halatlara düşerler diýýär. Kel-ehnil menfuş diýip, tüýdülen, pytran näme, ýüň ýalak bolarlar diýip. Ýüňden bir gaýym eşigi göz öňüňe getir, wagty gelende pytrap, tüýdülip näme bolup galy, hiç zat bolup galy. Şu daglaram şoň ýalak diýip, wagty gelse diýip, kyýamat gününde, näme, göýä tüýdülen, pytran näme, ehn ýalak bor diýip. Ehn näme? Ýum. Menfuş näme pytyran, tüýdülen. Biziňki kyýamat gopansoň ýerden näme eýýäm ýaşaýyş göterilýär, eýýäm ýerden maksat ýok. Allatagala ýeri ýaradanda ýer şeýdip duran zatdy. Eliň aýasy ýaly tekiz Eýläk-beýläk agyp duran zatdy, bikarar zatdy. Şoň şu Magtymgulynyň goşgusynda diýer-ä, Daglar ýeriň mihidir diýer-ä. Şu Daglar ýeriň mihidir diýen sözüni aýatdan alan Magtymguly. Haýsy aýatdan? Amma suresinde, Weljibale ewtada diýer-ä we daglary ýere näme, weted etdik diýer, mih etdik diýer. Uly-uly çüýler hökmünde näme, kakdyk diýer. Miham asly pars sözi, ul çüýe mih diýilýär parsça. Näme daglaram näme göterilmeli, pytyrak etmeli, ýeriň ýüzi näme ýumurtga togalaýmaly ýalyk bolmaly. Indi şo gün bolansoň diýýär, adamlar şu hala düşüp, daglar şu hala düşensoň, adam ogluna näme zadyň peýda berjegini aýtýar Allatagala. Fe emmâ men sekulet mewazinuhu diýýär. Fe emmâ Men, kimim diýýär. Fe emma men, er kimiň diýýär. Fe emma men diýdi, kimiň diýýär. Fe emma men, kimiň, sekulet, agyr gelse, mewazinuhu, sogap çekilýän terezisi, sogaby günäsinden agyr gelse diýýär. Sesiň akydasy ähli sünne wal jemagatda ygtykad etýäs kyýamat gününde mizan diýip bir zat bar terezi diýip bir zat bar sen näme sogabyň sag tarapyna günäňem näme çep tarapyna goýlup çekilýär şo mizan tereziňde näme sag tarapyň sogap tarapyň agyr gelse sen jenneti günä tarapyň agyr gelse de sen näme Dowzahy. Şoň üçin näme, şo gününde näme ilki Allatagala bizi gorkuzdy o günde. Käbir ahwalatlaryny aýtdy. Soňam şo günde adam ogluna näme peýda berjekligini aýtdy. Siz indi hakykatdan şo gorkuly günüň nämedigini bilen bolsaňyz, şo gorkuly günde adamlaň we daglaryň ýerleriň nähili hala düşjegini bilýän bolsaňyz diýýär, Onda Allah bize Rabbani nesihatyny aýtýar. Allah Tagala bize näme? Öz hakyky eýelik borjuny ýetirip, biz gullaryna näme? Öwgüsini berýär, öwüdini berýär. Ol hem näme? Şo günde size peýda berjek zat näme diýýär? Günäler, sogaplar çekilýän tereziňizde diýýär, sogabyň artyk geljekligi näme size peýda berer diýýär. Şonuň üçin netije näme? Biz diňe sogap iş gazanmaly, tagat gazanmaly. Fe emma men, kimiň, diýe, sekulet, agyr gelse, diýe, mewazinuhu, terezisi, näme terezisi, ýagny sogap çekilýän tarapy, günäsinden artyk gelse, diýe, sogaby, fe huwe, şeksiz ol, diýe, nirde bolar, fi işetin, şeýle bir ýaşaýyşda, fi işe, ýaşaýyşda, Razy, razy bolan ýaşaýyşda bolar diýýär. Fehuwe diýýär, çünki ol şeksiz sogap teresi agyr gelendirde, fi işe, şeýle bir ýaşaýyşda ýaşar, razy, razy bolan halatda. Ýani jennetde, ýöne adam nirede razy bolup ýaşaýar? Jennetde. Jennetem näme biz wasp edip bilemizak sebäpde näme wasplar ony wasp etmekden ejiz geldi. Jennete diňe jennet diýseň ýeterlik. Ýöne erkekleň iň gowy görýän wasplarynyň biri näme hüýr gyz diýäýmesek jennetde hüýr gyz bar diýmesek. Indi diýýär we emma men haffat mewazinuhu emma kimiň diýýär We emma men, we emma kimiň diýýär? Emma, emma, türkmençe, we emma, we emma diýýär kimiň, haffet, ýeňil gelse diýýär, mewazini, terezisi, ýagny kimiň diýýär terezisinde, sogaby günäsinden ýeňil gelse näme bolar diýýär, fe ummuhu hawiýe, diýýär, onuň enesi diýýär, Näme? Häwiýe bolar diýýär. Häwiýe-de dowzahyň bir ady. Onuň eresi, ýagny onuň barjak ýeri näme bolar diýýär? Häwiýe bolar diýýär. Dowzah bolar diýýär. Näme üçin o dowzahy ejä deňedi, enä deňedi? Seýseň, çaga Ylgap-bap kimiň ojagyna girýär? Enesiniň gujagyna girýär. Edil şolam näme, göýä enesiniň gujagyna girjekräk näme, dowzah ony gujaklap alar diýýär. Düşündiňizmi? Soňam näme diýýär, Ve ma adrake ma hiýe. O häwiýäň, ve ma adrake, sen bilýäňmi diýýär.

Naru beni Adem elleti tuqaduna juz'un min seb'ine juz'en min nari jehennem. Şu wagtky biziň ulanýan odumyz bar-a, şol jähennemiň odunyň ýetmişden bir bölegi diýýär. Ýöne şu dünýäde ulanýan odumyz diýilse, spiçkäň odunyň gyzgynyny göz öňünde tutmaň. Şu dünýede iň aňyr derejede ýetilen oduň gyzgynlygyny göz öňünde tutuň. Iň aňyr derejede o atom nähili gyzgyndan em etýär. Ýa şeýle bir otlar bar, Ol polat demir diýilýän içine taşlasaň erap suw etýär. Käbir ot diýilse spiçkaň dänesini näme edip elläp öçürilýän otdur etýär. Ýok, ol ot däl. Şu dünýede adam oglunyň näme ot ýakmakda, ot gyzdyrmakda ýeten derejesi, millionlarça gradus. Tokga tonnalap demir oklasaň bärde islendik näme figuraňda zat ýasarýar, suwuklyk edip çykarýar. Ana şol otuň gyzgynlygy näme Odunýaň odunyň ýetmişden näme bir bölegi diýen. Şonda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem bu dünýäň odunýaň ölçegini aýdanda, Kala näme diýipdiýer sahabalar, Ýa Rasulallah, in kanet lekafi. Dowzahyň odam şu dünýäň ody ýalagam bolsanda ýeterlik boljak eken diýipdiýer, adamyny ýakman. Hakykatdanam demir eretýän ot, O dünýede näme? Adamy eretmäne, adama azap bermäne ýeterlik. Ýöne näme, Allatagalaň gazaby gelende, hiç bir zadyň gazabyna deň gelenok. Edil, edil şoň galyň. Allatagalaň rahmeti gelende-de näme, saňa şeýle bir rahmet etýä, sen mynasyp dälem bolsaň. Emma Allaň gazaby gelende, Adylyna tutsa saňa näme, hakyky özüňe ýeterlik derejesindäki näme, jezaňy berýär, ýöne artyk berenak, zulum edenak. Soň ýene bir hadys getiripdir, ol hem Sahyhaýynda, Buhary, Müslimde bar. Näme diýýär, Ebu Huraýra razyýallahu anhudan gelýär. Ýok, bu birinji getiren Imam Ahmetden gelýär. Şonda näme diýýär Pygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Inne ahwana ahlen nari azaban men lehu na'lan, kyýamat gününde iň azaby ejiz adam, iň azaby pes adam kim bolar diýýär. Iki sany, näme, otdan köwüş geýdiriler diýýär, oň gyzgynyna meýnisi gaýnar diýýär. We özem pikir eder diýýär, Dowzahda iň erbet azap çekýän şo özüdir öýder diýýär. Şunuň. Käbir rowaýatda şol adamyň kimdigini aýdyp gelýär, olam Ebu Talyp diýýärler. Hä, pygamberimizden gelip soraýar sahabalar, Ebu Talybyň bir, bir gün bir şu eden zatlaryň saňa näme haýry ýetdimi diýende, Hawa diýýän şuny. Meň şefagadym ýetdi diýýär. Sebäpem Pygamberimiz sallallahu aleýhi weselemiň şefagaty diňe dowzahdan alyp galmak ýa dowzahdan çykarmak däl. Pygamberimiziň ýene bir şefady näme? Dowzahyň teýine düşen adamlaryny ýokarrak galdyrmak. Düşündiňmi? Ýöne çykarmak däl. Biziň Pygamberimiziň şefaty kapyra-da ýetýär. Oň birem Ebu Talyp şefagat etdi, näme etdi? Ýöne onuň şefagaty kapyry dowzahdan çykaranok. Kapyr näme ebedi dowzahy diýdi boldy gutardy Allaň takdyrda ýazylanat bozulanok ýöne şoň galyp käbir kapyra şefagat etip dowzahda azaby agyr bolsa şony ýeňilledi bilýär oňada näme Ebu Talyp meniň şefagadym bolmadyk bolsa kana fi zahzahim minen nar diýär oduň iň teýindedi diýär ýöne men şefagat etdim diýär Alla oduň iň ýokarsyna çykartdy we iň azaby ýeňilem şo oňam otdan näme köwşi bolar Oň gyzgynda meýnesi gaýnardy-ýa, jogurdap we o-da pikir ederdi-ýa, Dowzahda menden agyr azaply adam barmykaýdyr-diýip. Şolam. Indi Buhary, Müslimde gelen hadysda nämedir? Işteketin-nari, işteketin-naru ila Rabbiha faqalt. Oduň özi öz gyzgynlygyndan, öz-özüni ýakýanlygyndan näme arza-şikaýat etdi-de, Eý, Rabbym, Maňa bir ýeňillik ýok. Öz gyzgynlygyndan özi näme, arz etdi diýýär. Çydaman. Şonda pygamber, şonda näme, Fekalet ýa Rabbi ekele ba'zy ba'za diýýär. Eý Rabbym, ýanyp-ýanyp özüm özümi iýip başladym.